بسم الله الرحمٰن الرحيم.
بسم الله الرحمٰن الرحيم اسان جا خاص مهمان هن محفل جا اسان جي درميان ۾ موجود آهن ٻيا مهمان اسان جا علماء ڪرام ۽ نعت خوان پنڌ ۾ آهن چند هي لمحن ۾ انشاء الله اسان جي درميان ۾ هوندا اسان جي انتظار جون گهڙيون ختم ٿينديون هي جيڪو انتظار آهي جيڪو الله جي رضا جي لاء ٿيندو آهي، رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي عشق ۾ ۽ محبت ۾ ٿيندو آهي، اولياء ڪرام جي تانگهه ۽ عشق ۾ ٿيندو آهي، اهو انتظار انهن جو هڪ هڪ لمحو، هڪ هڪ گهڙي، هڪ هڪ پساهه، هڪ هڪ آن. جيڪو آهي الله وٽ ان جو وڏو قدر آهي دنيا ۾ ته ان ان جو ماڻهو کي احساس نٿو ٿئي پر الله جي ذات اسان کي ڏسي پئي ته هي منهنجا ٻانڙا پنهنجا هنڌ بسترا ڇڏي پنهنجا ڳوٺ گام ڇڏي پنهنجا گهر گهاٽ ڇڏي پنهنجا هنڌ ڇڏي آرام ڇڏي ڪم ڪار ڇڏي معاملات ڇڏي گهر ڇڏي ۽ هتي اچي ويٺا آهن ڇا ٿا چاهين هنن کي هتان ڇا ملڻو آهي؟ هنن کي الله جي رضا ملڻي آهي، رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي شفاعت ملڻي آهي ۽ قرآن پاڪ جي شفاعت ملڻي آهي. الله سائين جل شانه جي محبوب رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم فرمايو، قيامت جي ڏيهاڙي، جن جي شفاعت کي رد نه ڪيو ويندو ان ۾ هڪڙو رمضان شريف جو روزو آهي جيڪو الله جي دربار ۾ چوندو اي منهنجا رب هن منهنجي خاطر پنهنجي نفس تي ڪنٽرول ڪيو پاڻ کي کائڻ کان روڪيو منهنجي ڪري جڏهن ته هن وٽ کاڌو موجود هو هن وٽ پيتو موجود هو هن وٽ ڦل فروٽ موجود هو هن کي ٻوڙ جا طعام جا جيڪو آهي سو سواد اچي رهيا هئا، ان کي خوشبو اچي رهي هئي، پر هن پنهنجي هٿ کي روڪيو، پنهنجي زبان کي روڪيو، پنهنجي وات کي روڪيو، خاص مون روزي جي ڪري روڪيو، منهنجا رب! تنهنجي درٻار ۾ آئون سفارشي آهيان. ته هن شخص جي بخشش فرماء، رسول ڪريم صلّي اللّٰه عليه وسلّم فرمايو ته الله سائين جلّ شانه ان روضي جي سفارش جي صدقي ان گنهگار جي بخشش فرمائيندو. پاڻ ڪريم صلّي اللّٰه عليه وسلّم اهو به فرمايو ته قيامت جي ڏينهن قرآن پاڪ، الله جي درٻار ۾ چوندو، اي منهنجا رب! هن شخص منهنجي ڪري پاڻ کي بستري کان الڳ ڪيو، سيء پي پيو، جسم پي ڏڪيو، پر هي مسجد ۾ آيو، واعظ ٻڌئين، قرآن ٻڌئين، درس ٻڌئين، تنهنجو نالو ٻڌئين، منهنجي تلاوت جي شوق مان آيو، منهنجي واعظ جي شوق مان آيو، منهنجي ترجمي ٻڌڻ لاء آيو، تفسير ٻڌڻ لاء آيو. منهنجي آيتن هن کي مزو پئي ڏنو، هن جي روح کي راحت پئي آئي، هن جو ايمان تازو پئي ٿيو، هن جو ايمان تڪڙو پئي ٿيو، هن جي ايمان ۾ جذبو پئي آيو، هن جي ايمان ۾ واڌارو پئي آيو، هن جي ايمان ۾ سڌارو پئي آيو، هن جي ايمان ۾ بلندي پئي آئي، مضبوطي پئي آئي، جبلن جيان مضبوطي پئي آئي، آسمان جيان بلندي پيائي زمين جيان، وسعت پيائي سمنڊ جيان، گهرائي پيائي وڻن جي پنن کان وڌيڪ هن جي ايمان ۾ واڌارو پيايو ۽ آسمان جي تارن کان وڌيڪ هن جي ايمان ۾ روشني ۽ چمڪاٽ پيائي اي منهنجا الله هنن شخصن هن يعقوب باري جي ڳوٺ جي ماڻهن ۽ ان جي آسپاس جي ڳوٺ جي ماڻهن، ريڪ جي ماڻهن، بال جي ماڻهن، بيلي ڇپ جي ماڻهن، تونگ جي ماڻهن، مول سري ۽ آسپاس جي علائقن جي ماڻهن هتي اچي ڪري انهيء جذبي سان موٽر سائيڪلون ڀڄائي، خرچ ڪري، پٽرول ٻاري، پنڌ ڪري، ڪشالا ڪڍي، تڪليفون سهي، ڏک ڏاکڙا سهي، هتي اچي ڪري ان جي لاء ويٺا ها انتظار ۾ ته عالم سڳورا ايندا، واعظ ٻڌائيندا، قرآن ٻڌائيندا، نعت خوان ايندا، اسان کي پنهنجي پياري رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم ڪهڙو رسول جنهن جي شفاعت سان قيامت ۾ اسان جي نجات ٿيڻي آهي، ڪهڙو رسول جيڪو اسان جو شافعي محشر آهي، ساقي ڪوثر آهي، سيد الڪونين آهي. سرور ڪائنات آهي جنهن جي صدقي هيء ڪائنات جڙي آهي، جنهن جي صدقي هيء ڪائنات قائم آهي، جنهن جي صدقي جنت ملڻي آهي، جنهن جي صدقي الله ملڻو آهي، جنهن جي صدقي هدايت ملي، جنهن جي صدقي رمضان مليو، جنهن جي صدقي روزا مليا، جنهن جي صدقي قرآن مليو، جنهن جي صدقي وليء مليا، نبيء مليا. رسول مليا، ڪتاب مليا، ڪائنات جڙي، دنيا ٺهي، جهان ٺهيو، هدايت ملي، دين مليو، ايمان مليو، عمل مليو، رزق مليو، روزي ملي، دعائون مليون، سليقو مليو، انسانيت ملي، ايمان مليو ۽ اخلاق مليو، عمل مليو، سچائي ملي. نياز مليو، نوڙت ملي، سادگي ملي، سڀ ڪجهه مليو ته ان محبوب جي صدقي صلّي اللّٰه عليه وسلّم تان سڀئي چئو صلّي اللّٰه عليه وسلّم ان جي صدقي سڀ ڪجهه مليو آهي ته اڄ ان جي عشق ۾ ان جي محبت ۾ ان جي چاء ۾ ان جي لڳاء ۾ ان جي جيڪو آهي سو محبت ۾ هي اسان جا ڀاري جا ڀائر ٻيون هتي ذاتون قبيلا، بروهي، رند ۽ برفت سمورا ڪئي آيا آهن، اهو جذبو کڻي آيا آهن ته الله راضي ٿئي. اسان جي مئل کان شيڻا برادري جا ڪيترا دوست موجود نظر اچن ٿا پيا. ٻيا گام گام مان، وستي واڻ مان، ڳوٺ مان، پنڌن مان، پهاڙن مان، جبلن مان ڪشالا ڪڍي پنڌ ڪري هتي آيا آهن، انهي ڳالهه جي لاء ته اسان کي ڪا هدايت ملي، ڪا نصيحت ملي، ڪو سوجهرو ملي، ڪا روشني ملي، ڪو رستو ملي، ڪو گس ملي، ڪو پنڌ ملي، ڪو ڏس ملي، ڪو پيغام ملي، ڪو سنيهو ملي، ڪا سچائي ملي، اسان جي دلين مان نفرتون ختم ٿين، اسان کي دين ملي، ايمان ملي، پيار ۽ محبت ملي، پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي لاء همدردي ملي. علماء ڪرام اسٽيج تي ايندا تان انهن جي زيارت ڪجو. اتان ئي زيارت ڪجو انشاء الله آئون توهان کي به ڳالهه ٻڌايان بيشڪ آء جي آڌر ڀاء ڪرڻ عزت ڪرڻ مان ڏيڻ ملڻ پنهنجي سنڌ جي روايت آ پنهنجي ڪوهستان جي رواج آ پر هي ديني جيڪو جذبو آهي ان ۾ وري الله سائين اها آساني رکي اهي ته قرآن جي صدقي جڏهن اسان قرآن وارن کي زيارت ڪيون ٿا ته ان ۾ به اسان کي اوترو ئي ثواب ملي ٿو جيترو ملڻ ملاقات ۾ ملي ٿو اسان جا علماء ڪرام اسان وٽ پهتا آهن انشاء الله توهان جي آڏو واعظ ڪندا تقرير ڪندا نصيحت ڪندا توهان کي دين جو پيغام ٻڌائيندا ان کان پوء انشاء الله توهان جي سامهون ڪلاڪ ڪلاڪ ويٺا هوندا توهان جي ڀري انهن جي زيارت ڪيو انهن جي ميل ملاقات ڪيو توهان کي انشاء الله ان ملڻ واري محبت جيترو اجر ثواب اتي ويٺي ويٺي ملندو ان جي گيرنٽي توهان کي آئون ڏيان ٿو جيڪو مون قرآن کي سمجهيو آهي دين کي سمجهيو آهي ماشاء الله توهان جي اندر دل ۾ جيڪا محبت آهي جيڪا اڪير آهي جيڪو پيار آهي جيڪو دين سان دين وارن سان توهان جو لڳاو آهي ان جو اسان قدر ڪيون ٿا ان جي اهميت کي اسان سمجهون ٿا انشاء الله الله سائين توهان کان راضي ٿي ويو اڄ توهان زندگي ڏسو پنهنجي ڪو ڏهه سال ڪو ويهه سال ڪو ٽيهه سال ڪو چاليهه سال ڪو پنجاهه سٺ ستر سال اسي سال تي پڄي ويو هوندو پر ڪيئن گذري وئي زندگي ڪا خبر ئي ڪانهي برف ڳري ائين گذري وئي هڪ در کان ٻئي در تائين ماڻهو آيو ائين گذري وئي حضرت مولانا گل حسن زئور صاحب اسان جا بزرگ ۽ اسان وٽ ڪئي آيا آهن ماشاء الله الله سائين انهن کي جزاء خير ڏي الله تعالي انهن کان راضي ٿئي ڪوهستان جا جبل جاڳي جهنگ جهر پاس ڪري هيتري پنڌ تي ماشاء الله سائين ماتڙي کون ڪئي آيا آهن الله سائين انهن کي اجر عظيم عطا فرمائي اسان انهن جا شڪر گذار آهيون اسان جو انتهائي پيارو نعت خوان سنڌ جو هڪڙو خوبصورت ۽ سريلو آواز اسان جي ڪوهستان ۾ تمام وڏو انگ آهي خاصخيلي برادري جو ۽ اسان جي نعت خوان جو تعلق خاصخيلي برادري سان تمام خوبصورت نالو الله جي رسول صلي الله عليه وسلم ٻن نالن کي پنهنجا محبوب نالا قرار ڏنا هئا تان سمجهو متان آئون پنهنجي ڳالهه ٿو ڪيان پر اها جنرل ڳالهه اٿو ته عبدالله ۽ عبدالرحمان الله جي محبوب جا محبوب نالا آهن رڳو عبدالله شيخ نه سڄي ڪائنات ۾ جيترا به عبدالله نالي سان ماڻهو آهن اهي نالا الله جي محبوب کي محبوب آهن جيترا به عبدالرحمان جي نالي سان نالا آهن اهي الله جي محبوب کي محبوب آهن پر الله جي محبوب کي توهان مان هر امتي محبوب آهي هر ماڻهو محبوب آهي جيڪڏهن اهو پاڻ کي الله جي محبوب جو محبوب بنائي الله جي رحمت ايڏي وسيع اٿو هڪڙو واقعو ٻڌائي آئون توهان کان اجازت وٺي پنهنجي مهمانن کي توهان جي سامهون آڻيندس ۽. هڪڙي ماڻهوء ڪنهن عورت جي انجام تي سڄي رات پيرن تي بيهي گذاري. ڪنهن عورت هن کي ملاقات جو ٽائيم ڏنو ۽ هو شام کان بيهي رهيو تان جو صبح جي ٻانگ ملي وئي. بيٺو رهيو پيرن کي نهاريندو رهيو گس پنڌ رستا روڊ هتان ٿي اچي هتان ٿي اچي پر ڏسو الله تعالي اهڙي گناهه جي ارادي سان بيٺل کي به جڏهن هدايت ڏيڻ تي آيو ته ڇا ٿيو اذان جو الله جو آواز جو ڪن تي پيو الله جو آواز ڪن تي پيو الله جي آواز ۾ حشمت اٿو طاقت اٿو قدرت اٿو اسان جيڪو اسلام قبوليو اهو به پهرين ڪن ۾ قرآن جي تلاوت پئي هئي جنهن اسان کي دل کي موهي وڌو من کي متاثر ڪيو موهي وڌو ته هن شخص جي ان عورت جي انجام ۾ بيٺل ماڻهوء جي ڪن ۾ جڏهن الله اڪبر، الله اڪبر جي صدا بلند ٿي، ان جي دل جي ضمير اهو آواز ڪڍيو ته اي انسان! تو هڪڙي انسان جي انجام تي سڄي رات گذاري ڇڏي، پر اهو انسان به نه مليو، خدا به نه مليو، ڪاش جيڪڏهن تون اها رات الله جي عشق ۾ گذارين ها. ته الله توکي ضرور ملي ها، دنيا توکي ڌوڪو ڏنو پر الله ڪڏهن به ڌوڪا نٿو ڏئي سگهي، الله ڌوڪي ڏيڻ کان پاڪ آهي، جڏهن هن جي ضمير جا اهو آواز نڪتو ته رب جو آواز اچي ويو اي ٻانها آئون ايڏو مهربان آهيان ايڏو رحيم آهيان ايڏو ڪريم آهيان پرچڻ ۾ ايڏو آسان آهيان ايترو ته تانجي راء ساهه جي رڳ کان وڌيڪ توهان کي ويجهو آهيان، ايڏو ڪريم آهيان، ايڏو ايڏو ايڏو ڪريم آهيان جو تون سڄي رات بيهي گذاري ته ڪنهن عورت جي انتظار ۾ آهي پر آئون توسان هن وقت به پرچڻ لاء تيار آهيان. اي ٻانها هينئر به جيڪڏهن تون منهنجو ٿيڻ چاهين ته آئون توکي پنهنجي ڀاڪر ۾ وٺڻ لاء پنهنجي رضا جي قبول ڪرڻ جي لاء توکان راضي ٿيڻ لاء حاضر آهيان. ۽ پوء منهنجي رضا، منهنجي خوشي، منهنجي سخاوت، منهنجي عنايت، منهنجي ايتري وسيع ٿئي جو جيڪا پوئين رات سڄي تو ڪنهن عورت جي انتظار ۾ گذاري آ، اها به آئون گناهن کي بدلائيندو آهيان نيڪين سان. انهيء اصول مطابق ان سڄي رات کي هاڻي جيڪڏهن تون مون سان پرچين ٿو، منهنجي در تي اچين ٿو، ته اها سڄي رات تنهنجي جيڪا عورت جي انجام ۾ گذريء، اها آئون پنهنجي عشق ۾ قبولڻ لاء تيار آهيان. ايڏي سخيء سان نٿا پرچون، ته پوء اسان جي ڪمزوري آهي ان جي ڪري هن پرچڻ جو انداز وري به توهان کي مون ته بزرگن جو انتظار پئي ڪيو ان درميان ۾ توهان کي ريجهايم پئي اصل مواد ته انهن جو ئي ٻڌڻو آهي اسان کي ۽ انهن کان ئي سکڻو آهي ڇو ته هي موقعو آهي اسان توهان ته گڏ آهيون ڪوهستان جي ڌرتي تي پنهنجون ڄمارون گڏ گذريون آهن هڪ ٻئي کي ٻڌو به اٿيون ٻڌايو به اٿئون پر اسان چاهينداسين ته اڄ توهان کي مهمانن کان وڌ ۾ وڌ ٻڌرايون.